Soggy. Yng nglas y byd ers talwm, rhwng naw o'r gloch a thri, roedd dreigiau'n mynd i'r ysgol, run fath a chi a fi. Ac er bod sogi druan yn gweithio'n galed iawn, ni lwyddai i gael seren ar ddiwedd unrhyw brynhawn. Y wers i'r flwyddyn gyntaf oedd sut i hedfan fri. ac meddai Madam Dreiges, Rhaid cael adenydd cry. Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am chwarter awr i gael eich trwydded hedfan rôl ichi dyfu'n fawr. Aeth Sogi i ymarfer yn uchel iawn uwch ben. Gwnaeth ambell dric reit naci cyn bwrw i mewn i'r bren. Daeth geneth fechan heibio ac medde hi yn fwyn, Hoffe ti gael blaster bach i wella blaen dy drwyn? Ffantastig! medde Sogi. Mae'n syniad gwych yn wir. A ffwrdd â fe a'i blaster pinc ymhell uwch ben y tir. Dysgu sut i rio oedd y wers ym mlwyddyn dau. Yn uwch! dwedodd Madam. Mae'ch cegau bron ar gau! Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am hanner awr i gael gradd wyth am Rio, roli chi'n dyfu fawr. Aeth Sogi i ymarfer o fore gwyn tan hwyr, fe rhiodd ac fe rhiodd, nes golli ei llais yn llwyr. Daeth yr eneth glên a dweud, Twt, twt, rwy ti'n peth ffôl. Hoffet ti cael mintus poeth i ddod â'th llais yn ôl? Ffantastig, meddes Ogi. Mae'n syniad gwych yn wir. A ffwrdd â fo a'i oglau mint yn chwythu dros y tir. A wers y flwyddyn tri, oedd chwythu tân a mwg. Llai o fwg, mwy o dân! medde Madam efo gwg. Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am fwy nag awr i gael tystysgrif tanio rôl i chi dyfu'n fawr. Aeth Sogi i ymarfer. Fe wnaeth ei orau glân. Fe chwythodd ac fe chwythodd, a rhoi ei hun ar dan. Pwy tybed a ddath heibio? Yr uned fechan driw. Hoffet ti gael rhywmyn hir i wella'r llosg a'r briw? Ffantastig! medde Sogi. Mae'n syniad gwych yn wir. A ffwrdd â fo a'i rhywmyn hir ymhell uwch ben y tir. Roedd y wers ym mlwyddyn pedwar i ni yn swnio'n ffôl, sef cipio tywysoges a'i chludo hi yn ôl. Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am bedair awr i ennill tywysoges rôl i chi dyfu'n fawr. Aeth Sogi i ymarfer. Fe wnaeth ei orau glas. Wna i byth ennill seren, dw i ddim yn ddigon cas! Ond meddai'r eneth wrtho, O tyrd ymlaen da ti! Dw i yn dywysoges, beth am fy nghipio i? Ffantastig! medde Sogi. Mae'n syniad gwych yn wir! A ffwrdd â'r ddau yn llawen, ymhell uwchben y tir. Pan ddaeth yn ôl i'r ysgol, roedd pawb yn gweiddi'n llon. Mae Sogi yn cael seren! Hwrê! Mae'n haeddu hon! O'r diwedd, meddai'r Eneth, rwyt ti yn seren fawr, a byddai innau'n nyrsio dy ffrindiau eraill nawr. Roedd y wers ym mlwyddyn pump yn anodd ar y naw, sef ymladd clamp o farchog a chlefydd yn ei law. Ond cyn i'r dreigiau ddysgu yn union beth i'w wneud, daeth marchog iawn o rhywle ar geffyl crand a dweud, Fi ydi marchog Milain ap Galahad o'r ddôl. Ble mae y dywysoges? Dwi'n mynd â hi yn ôl. Daeth tân o ffroenau sogi a rhuodd yn ddi-daw. Dw i ddim yn ofni marchog a chlefydd yn ei law. Taw'r twpsyn, meddai'r marchog. Dwyt ti ond yn ddraig fach wan. Dw i wedi bod yn ymladd ac yn ennill ym mhob man. Stop! meddai'r dywysoges. Dw i'n rhoi fy nhraed i lawr. Dw i wedi glan syrffedi a'r sŵn a'r ffraeo mawr Pam goblin dych chi'n ymladd? Dw i ddim yn mynd yn ôl i fyw fel tywysoges a gwisgo coron ffôl. Dw i ise bod yn feddyg neu nyrs a theithio mhell, yn ceisio mendio briwiau a gwneud y claf yn well. O, finnau, meddai'r marchog, mae hynny'n syniad braf. Mi hoffwn i gael stethesgôp a gwella pawb sy'n glaf. Tyrd, Brysia, meddai'r eneth, fe awn ni ddechrau'r gwaith. Ond all dy geffyl bychan ddim cario dau ar daith. Arhoswch, medde Sogi. Mae gen i syniad gwell. Fe fydda i'n hofrennydd eich cario chi ymhell. Sogi'r meddyg awyr, medde Mab Madam efo gwên. Am yrfa fendigedig, rwyt ti mor ddewr a chlên. A bydd y ceffyl bychan yn aros efo ni? Bydd e'n anifail anwes i flwyddyn un, dau, tri. Ffantastig, medde Sogi. Does dim byd mwy i'w ddweud. Mae gan fy nghriw a minnau waith pwysig iawn i'w wneud.